Komm sidd fir dee symboleschen Akt vun der Ëmbenennung vun der Place Clairefontaine an Place du 6 juin 1937. Merci och un d'Press, déi eis Aktioun hei begleet an domadder d'Ëffentlechkeet och nach eng Kéier op d'Wichtegkeet vun deem Datum opmierksam mécht. Well et gëtt jo an der Geschicht vun eisem Land wichteg Ereegnisser a wichteg Datumen, a manner wichteg Ereegnisser an Datumen. Ech loossen Iech driwwer entscheeden, ob de Gebuertsdatum vun engem Monarch e wichtegen Datum ass oder net, virun allem dann, wann en och nach op dee falschen Datum fält. Dee 6 Juni 1937 ass ee vun deene wichtegen Datumen an der Geschicht vun eisem Land, well en den Datum ass, deen essentiell ze dinn huet mat der Entwécklung vun eiser Demokratie. An eigentlech ass et eng Schan, wéi wéineg dass d'Wichtigkeet vun deem Ereegnis a vun deem Datum öffentlech offiziell unerkannt gëtt. Keng Plaz, keng Strooss, kee Gedenkdag, An et gëtt net an der Schoul driwwer geschwat, wéi mär zu Esch wollten am Resistenzmusée iwwer drëssiger Joren och e Panneau maachen, och mat dem Hiwäis op dat Maulkuerfgesetz, ass den Drock vu rietser Säit esou staark ginn, datt mär herno fir de Musée, de renovéierte Musée iwwerhaapt kënnen opzemaachen, dann dorobber verzicht hunn. Mär hoffen, datt bei enger weiderer Renovatioun vum Musée deen Tabu, deen Tabu an dee wäisse Fleck do net méi weider besteet. Wichteg ass dat politescht Evenement selbstverständlech selwer, dee 6. Juni 1937. Wichteg ass awer och de Kontext, ouni deen een d'Bedeitung vun deem Evenement eigentlech net richteg versteet. A wichteg ass och de Message. deen dat Evenement nach ëmmer fir eis haut bedeit. Wat war dee Kontext? Et war d'Kris, et waren d'Konsequenzen nach ëmmer vun der Kris, déi 1929 ugaangen ass, och hei zu Lëtzebuerg. Mir haten eng héich Aarbechtslosegkeet, mir hate relativ staark sozial Konflikter. Nëmmen un ee vun deene Konflikter ze erënneren, Am Joer 1936 hunn hei an der Stad 40.000 Aarbechter, Grouwenaarbechter a Schmelzaarbechter, manifestéiert, fir hir Rechter duerchzesetzen. A wat am Ausland war, dorunner muss een och vläicht erënneren, Faschismus deemools schonn a Portugal an an Italien, an Däitschland Nazidiktatur zënter 1933, a Spuenien Bis 1936 eng Lénksregierung, déi dunn duerch e Putsch gestierzt ginn ass, deen am Kader vun engem ganz bluddege Biergerkrich derzou gefouert huet, datt schliisslech och a Spuenien Faschismus, faschistesche Regime ageriicht ginn ass. A Frankräich awer op der aner Säit de Front populaire 36, a wann ech mech gutt erënneren, net ech selwer, sondern dat wat ech driwwer gelies hunn, hunn d'Aarbechter, déi deemools hei zu Lëtzebuerg manifestéiert hunn, 36 gesot, mär mussen franséisch mat hinne schwätzen, also an Uspillung op dat, wat a Frankräich dee Moment vu politeschen Entwécklunge geschitt ass. De Kontext ass natierlech och deen, datt deen éischte kommunisteschen Deputéierten an d'Chamber gewielt ginn ass, war awer net laang dran, well en ass ënnert engem fadenscheinegen Virworf, den Zénon Bernard ënnert engem fadenscheinege Virworf aus der Chamber erausgeschmass ginn, an Dir wësst, dass e spéider am KZ ëmkomm ass. Dat ass also dee Kontext, an deem am Joer 1936 d'Regierung Bech e Gesetz an der Chamber deponéiert mat dem Numm Gesetz zum Schutz der politischen und sozialen Ordnung, offiziell och nach kuerz Ordnungsgesetz genannt an am Volleksmond deemools schonn Maulkuerfgesetz. Den Text vun deem Gesetz huet virgesinn, engersäits ganz eendeiteg, datt d'Kommunistesch Partei soll verbuede ginn, an da méi vag, an insofern och doduerch als grouss Gefor erkannt ginn ass, vill méi vag, eng Drohung am Fong geholl, och aner Organisatiounen, Associatiounen, Courant'en ze verbidden, déi déi bestehend Uerdnung géifen a Fro stellen. A vill Leit hunn direkt erkannt hei zu Lëtzebuerg, an zwar vun deene verschiddenste Boren ausser der Rietser, datt et hei ëm den Ofbau vun demokratesche Grondrechter gi Froen an ëm de Wee an en autoritäre Staat. Trotzdeem, D'Chamber huet am Abrëll 1937 dat Gesetz mat 34 géint 19 Stëmme gestëmmt. D'Gewerkschaften hunn awer trotz där Ofstëmmung Drock gemeet, et sollt e Referendum gemaach ginn, An wéi d'Roll vun der Groussherzogin an där Situatioun war, ass mengen ech ënnert den Historiker nach ëmmer ëmstridden. Mee verschiddener soen, si hätt sech och fir e Referendum agesat. An de Méint virun deem Stéchdatum, wou de Referendum sollt stattfannen, also haaptsächlech tëschent deem Abrëll do, Vott an der Chamber, an deem 6 Juni, wou de Referendum sollt stattfannen, gouf et eng immens breet, eenheetlech Campagne, un där sech zesummen, also net getrennt, zesummen, villfach zesummen, Kommunisten, Sozialisten, Liberaler, Gewerkschafter, Studentenassociatiounen, Fräidenkerassociatiounen an esou weider bedeelegt hunn. Ouni déi breet Campagne wär dee Referendum wuel ganz anescht ausgaangen a knapps ausgaangen ass se nach, 50,6 Prozent géint dat Gesetz. Dat heescht also eng knapp Majoritéit, an awer eng Majoritéit huet déi demokratesch Rechter gerett. Iwwregens, iwwregens, menger Usicht no och eng Basis fir déi spéider Resistenz géint d'Nazibesatzung hei zu Lëtzebuerg. Opgrond vun deem Resultat ass d'Regierung Bech zréckgetratt. De Message fir haut, ganz kuerz an an zwee Wierder, éischtens, eng wirtschaftlech Kris, déi bréngt selbstverständlech sozial Konflikter mat sech oder verschäerft se. An dann besteet ëmmer d'Gefor fir d'Demokratie. Ëmmer besteet dann d'Gefor, dass déi Konflikter mat autoritären, ondemokrateschen Moossnamen agedämmt solle ginn. Dat war deemools esou an déi Gefor besteet och haut esou manifestement. awer dann och, wann et dann zu enger breeder Beweegung kënnt, fir d'Demokratie ze verteidegen, da kann esou eng Gefor ofgewiert ginn. Ass dat net fir eis haut eng Lektioun? Plaz hei. Mir haten am Ufank envisagéiert, ee Moment, Philippe Dö ëmzebenennen, well de Philippe Dö, an dat hunn ech gemengt, dat hätt eigentlech gutt gepasst, dat ass jo dee reaktionäre spuenesche Kinnek, de kathoulesche Fundamentalist, deen d'niederlännesch Befreiungsbewegung probéiert huet ze ënnerdrécken, dee Lëtzebuerg awer virun der Reformatioun gerett huet, dat ass deen, zu deem de Marquis Posa am Schiller sengem Carlos seet, Sire, geben Sie Gedankenfreiheit. An dat wär jo richteg passend gewiescht, wann e Gesetz soll duerchgebaatscht ginn, wou d'Gedankefräiheet eigentlech ënnerdréckt gëtt oder verbuede gëtt, gewëssermoossen. An do hu mer eis awer entscheet fir dës Plaz. well hei jo eigentlech den Zentrum ass vun eise politeschen Institutiounen. A wéi ech dunn eng Kéier gekuckt hunn, wat ënnert dem Clairefontaine do steet, dat wär fréier e Klouschter gewiescht, wat och als Refuge gedingt hätt, du hunn ech mer allerdéngs och geduet, Wann dat Gesetz dann duerchkomm wär, also wann de Referendum anescht duerchkomm wär, dann hätte vläicht awer e puer Lëtzebuerger schonn virun der däitscher Besatzung missten an deem Klouschter Refuge sichen. Merci.